Eich helpu gyda chredyd pensiwn. Dylai'r fideo hwn roi mwy o wybodaeth i chi am gredyd pensiwn, i'ch helpu i siarad â'ch cwsmeriaid neu ddefnyddwyr gwasanaeth amdano, a'i helpu i wirio eu cymhwysedd. Os ydych chi'n cynnal digwyddiad, rydym yn awgrymu gofyn i sefydliadau lleol fel Canolfan Cyngor ar Bopeth, Age UK neu Independent Age i ddod draw. Mae'r DWP yn ddiolchgar am unrhyw gymorth y gallwch ei rhoi i ledaenu'r gair am gredyd pensiwn. Ac mae mwy o wybodaeth, cyngor ac adnoddau ar gael ar ein pecyn cymorth ar gov.uk trwy chwilio am Becyn Cymorth Credyd Pensiwn. Gadewch i ni ddechrau gyda'r pethau sylfaenol. Beth yw Credyd Pensiwn? Mae Credyd Pensiwn yn fudd-dal sy'n rhoi arian ychwanegol i bobl helpu gyda'u costau byw os ydy'n dros oedran pensiwn y wladwriaeth ac ar incwm isel. Gall Credyd Pensiwn hefyd helpu gyda chostau tai, biliau ynni a mwy. Mae Credyd Pensiwn ar wahân i Bensiwn y Wladwriaeth ac nid yw'n cael ei roi yn awtomatig. Mae'n rhaid i bobl wneud cais amdano. Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol. Y swm llawn o gredyd pensiwn y gallai rhywun ei gael yw 227 punt a deg ceiniog yr wythnos i berson sengl a 346 punt a 60 ceiniog yr wythnos i gwpwl. Efallai y byddant yn cael symiau ychwanegol os oes ganddynt gyfrifoldebau a chostau eraill. Efallai na fydd pobl yn gymwys i gael y swm llawn, ond gallent gael rhywbeth o hyd. Ac os bydd rhywun yn cael unrhyw swm o gredyd pensiwn, hyd yn oed dim ond punt yr wythnos, yna efallai y bydd ganddynt hawl i help gyda'r dreth gyngor, Help gyda biliau ynni. Help gyda rhai costau tai. Help gyda rhai costau'r gig. Help gyda chostau gwresogi. Trwydde deledu am ddim os ydych dros 75 oed a hun. Pwy allai fod yn gymwys? Yn y bôn, pensiynwyr ar incwm isel neu ddim incwm o gwbl. Gallai'r incwm hwn ddod o bensiwn y wladwriaeth, pensiwn preifat, cyfuniad o'r ddau neu gynilion. Gallant fod yn gymwys o hyd os ydynt yn berchen ar eu cartref eu hunan, os oes ganddynt fwy na 10,000 o bunnoedd mewn cynilion. Felly, mae mwy o bobl nag yr ydych chi'n meddwl a allai fod yn gymwys. Mae'n werth gwirio mewn gwirionedd. Sut i wirio? Defnyddiwch gyfrifiannell Credyd Pensiwn i gyfrifo a yw pobl yn gymwys a faint y gallent ei gael. I ddefnyddio'r gyfrifiannell, sicrhewch fod y wybodaeth ganlynol yn barod. Manylion enillion, budd-daliadau a phensiynau. Manylion, cynilion a buddsoddiadau. Ni fydd y gyfrifiannell yn cadw unrhyw wybodaeth ac ni chaiff ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall. Gadewch i ni edrych ar rhai enghreifftiau ffuglennol. Enghraifft un yw Jac. Ganwyd Jack ar yr ail o Ebrill 1955. Mae'n byw ar ei ben ei hun ac yn berchen ar ei gartref ei hun, felly gellir gadael yr adran ffioedd morgais a thaliadau tai yn wag. Gan nad yw'n berthnasol i Jack. Mae'n derbyn lwfans gweini. Os nad oes unrhyw un o'r blychau hyn yn berthnasol, gellir ei gadael yn wag hefyd cyn parhau i'r adran nesaf. Nid oes unrhyw un yn derbyn lwfans gofalwr dros Jack. Mae Jack yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd y wladwriaeth ar 230 punt a 25 ceiniog yr wythnos. Mae hefyd yn derbyn pensiwn personol o 45 punt yr wythnos. Nid oes gan Jack unrhyw incwm o enillion, felly gellir gadael yr adran hon yn wag hefyd. Mae ganddo gynilion o 22,000 Fel arfer, byddai bod yn sengl gyda chyfradd lawn o bensiwn newydd y wladwriaeth yn golygu na fyddech yn gymwys i gael credyd pensiwn. Fodd bynnag, gan fod Jack yn byw ar ben ei hun, mae ganddo fudd-dal anabledd a dim gofalwr. Yna mae'n gymwys oherwydd y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol, er bod ganddo bensiwn bach a chynilion personol hefyd. Mae gan Jac cawl o hyd i gredyd pensiwn o ddeg punt, 75 ceiniog yr wythnos. Cofiwch, er na fydd ganddo hawl i'r swm llawn o gredyd pensiwn, mae'n dal i allu hawlio'r cymorth ariannol arall sy'n dod gydag ef, gan gynnwys help gyda biliau ynni a chostau tai. Cymharwch Jack a Sanjana. Mae Sanjana hefyd yn sengl ac yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd o'r wladwriaeth o 235 25 ceiniog yr wythnos. Ond gan nad oes ganddi anableddau na chyfrifoldebau gofalu, mae'n colli allan ar gredyd pensiwn. Gadewch i ni edrych ar Patricia. Ganed Patricia ar yr unfed ar ddeg o Dachwedd 1955. Mae'n byw yng Nghymru mewn cartref y mae'n ei rhentu. Mae ei merch sy'n oedolyn yn byw gyda hi fel person annibynnol. Mae Patricia yn derbyn lwfans gweini. Mae ei merch yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu am ei mam. Mae Patricia yn derbyn pensiwn y wladwriaeth o Un cant a dau ddeg punt yr wythnos, a blwyddal o 30 punt yr wythnos. Mae ganddi hefyd gynilion o 11,000. Dylai hyn roi dyfarniad credyd pensiwn o 75 punt a deg ceiniog yr wythnos iddi. Er bod Patricia yn derbyn budd-dal anabledd, nid yw'n gymwys i gael y swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol oherwydd bod ei merch yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu amdani. Nesaf, gadewch i ni edrych ar John. Ei fanylion yw ganwyd ar y pedwaredd ar bymtheg o Fedi 1952. Mae'n byw ar ben ei hun mewn fflat y mae'n ei rentu. Nid yw'n berchen ar unrhyw eiddo neu dir arall. Nid yw'n derbyn unrhyw fudd-daliadau. Nid oes unrhyw un yn derbyn lwfans gofalwr am ofalu amdano. Mae'n derbyn pensiwn o wladwriaeth fach o 160 punt yr wythnos. Mae ganddo 20,000 o gynilion yn y banc. Byddai gan John hawl i 47 punt a deg ceiniog o gredyd pensiwn yr wythnos. Mae'n bwysig cofio y gall amgylchiadau pobl newid a all olygu ei bod yn gymwys i gael credyd pensiwn pan na fyddynt wedi bod o'r blaen. Neu efallai y bydd y gwrthwyneb yn digwydd ac efallai na fydd ganddynt hawl i gredyd pensiwn mwyach. Gadewch i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd os bydd John yn etifeddu rhywfaint o arian yn y dyfodol. Os bydd yn etifeddu ugain mil, gan ddod â'i gynilion hyd at 40,000 yna bydd ei daliad credyd pensiwn yn gostwng i 7 punt a deg ceiniog yr wythnos. Mae'n bwysig nodi, hyd yn oed gyda 40,000 o gynilion y byddai ganddo hawl o hyd i rywfaint o gredyd pensiwn a chael y manteision ariannol eraill. Yn olaf, mae gennym Sahid ac Asha. Maent yn gwybod Bwl. Ganwyd sy hyd ar y cyntaf o Fehefin 1955. Maent yn byw mewn cartref y maent yn berchen arno. Nid ydynt yn berchen ar unrhyw eiddo neu dir arall. Ganed Asha ar yr unfed ar ddeg ar hugain o Fai 1956. Mae Asha yn derbyn lwfans byw i'r anabl gyfradd ganolig, sef 73 punt a 90 ceiniog yr wythnos. Mae ganddo hyd bensiwn o wladwriaeth o 160 punt yr wythnos a phensiwn preifat o 90 punt yr wythnos. Ond nid oes gan Asha hawl i unrhyw bensiwn o wladwriaeth gan nad yw wedi cronni digon o flynyddoedd cymhwyso ar ei chofnod yswiriant gwladol. Mae ganddynt 15,000 mewn cynilion. Byddai ganddynt hawl i 86 punt a 60 ceiniog yr wythnos. Mae'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn yn declyn syml, ond ni ellir ei ddefnyddio ym mhob achos. Os oes gennych unrhyw anawsterau neu os oes gennych gwsmer gydag amgylchiadau cymhleth, ffoniwch y llinell Gwneud Cais Credyd Pensiwn am gymorth ar dim 8 dim dim 99 1234. I wneud cais am gredyd pensiwn, bydd angen y wybodaeth ganlynol amdanyn twy a'i partner os oes ganddynt un. Rhif yswiriant gwladol, gwybodaeth am unrhyw incwm, cynilion a buddsoddiadau sydd ganddynt. Gwybodaeth am eu hincwm, cynilion a buddsoddiadau ar y dyddiad y maent eisiau ôl-ddyddio eu cais. Gall person wneud cais unrhyw bryd ar ôl iddo gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth, a gellir ôl-ddyddio'r cais dri mis. Ond ni ellir ei ôl-ddyddio i amser cyn oedran pensiwn o wladwriaeth. Byddant hefyd angen manylion eu cyfrif banc. Yn dibynnu ar sut maent yn gwneud cais, efallai y gofynnir iddynt hefyd am enw eu banc neu gymdeithas adeiladu, cod didoli a rhif cyfrif. Gallant wneud cais ar-lein drwy chwilio am gredyd pensiwn ar-lein, gwneud cais dros y ffôn ar dim 8 dim dim 991234, gwneud cais drwy ffôn testun ar dim 8 dim dim 169 dim 133. Gall ffrind neu aelod o'r teulu ffonio ar ei rhan. Gwneud cais drwy'r post, drwy chwilio am ffurflen gais Credyd Pensiwn ar-lein, neu drwy ffonio'r llinell gwneud cais a byddant yn anfon ffurflen drwy'r post. Felly, os ydych chi'n cael trafferth helpu eich cwsmer neu ddefnyddiwr gwasanaeth gyda naill ai'r gyfrifiannell cymhwysedd neu'r cais ei hun, yna ffoniwch llinell ffôn Credyd Pensiwn. Rydyn nhw yma i helpu. Efallai y bydd sefydliadau fel Age UK, Canolfan Cyngor ar Bopeth, neu Independent Age hefyd yn gallu cynnig cyngor. Diolch am wylio.